Mwishimiwa ase ching'aki chia abwango igo twanyare koba tokoenekia korora okong'usanana kwanyare koba gokoba aroro kwa gesiasa igoro yogochia gwapiswa kw'omopresident gose oyo onyare koba gakoirorerwa naboigo gotangaswa koira gwechikura chi'omoiroro chi'omwaka oyo iga Ase chitariki emerongo ebere na isano na emo chia omwaka oyo omo omotienyi oyo onyare koba gokoera Uhuru Kenyatta. Nasa nigo egoteba ng'a onye Uhuru agochia koapishwa nabarabwo mbache konyara koba bakoapishwa omoteneneri bw'okobwatana kwane ase Raila Odinga. Kong'usana noko iga nkoreta kore ogotutukanu mono ase omwaki ekura okwo koganetie ande ake banyare koba bakoigwa nki kegere naende Inki kere gochia konyara koba gekoba nyuma ekero omosanduku oye naete onyare koba okoba aroro? Ribaganirie amo, Mweshimiwa.
Tebani kabisa okorateba ng'a Kobi mbuya mono ase okondangeria gochara iga. Inche okwane inche inche bwa omouni ane buna omwana siasa korwa Gusii. Inche ngoro Kurechi Otundo omwana siasa korwa Kisii County. Amang'ana ayio kwaborire namang'ana amarungi sana ekiagera. Chikura echi chia presidential chi'omwaka oyo chiaretire obotutukanu obonge sana, chiaretire ogotaigwana okonge, chiaretire uncertainties ne chi problem chinyinge. Chikura ekero chikogenda koirorerwa, ebinto mbiarengeo abande bataritigete ng'a mbuya bire. Bakagera bagakana ng'a intwe tokure chii, totageti goka intwe totageti chirore rue, ebinto gete bitarakora ki? Bitarachenche. Ekero bakana igo, baria bane barabwo bakagenderera ahead, bagateba richiko, bakabwati richiko, bagoteba ng'a richiko riatebire ng'a within sixty days tiga chikure chikorwa. Ekero batebete igo, chikura chigakorwa, chi part chinke chigakora ekura, echiria chitatokoreti ki? Chitaiyo. Abande baka lose ororo buna omweshimiwa Raila, akerusia ase chikure echio, ekiagera iga aroche ng'a there was not going to be fairness. Ekerusia ororo, barabwo bakegena na abanto baye ba Nasa bakegena kabisa ng'a bono intwe koranchi korente ki? Koranchi chiyo, ekiagera abanto bare gopingana kabisa egento ekio baria babete baria babete igoro babere, abwo ba babwenerete gopingana egento ekio. Bono ekero oyo o kabere erusirie, bono bakarora ng'a egento eke ngekonyara koba. At the end of the day ekero chikure echi chiakwa. Uhuru Kenyatta akaba akaba declared ng'a nere oira, ekero aba declared babekire ebina bono bire koti, bagambe igoro y'ebinto ebi. Ekero ebina ebi bikogamba inche ritang'ani kabisa igo ngoratebie aba judge ng'a babe Nyasae ritang'ani nkobasabera Nyasae abakonye, aba guide through on what they are going to do. Inasmuch as bakorigereria ebinto bionsi bigoro ng'a legal issues chionsi chionsi, barigererie na moral issues nachirochio, barigererie na omwananchi, barigererie na ense yaito, barigererie na enational anthem nki egoteba, egoteba ng'a tobwenerete gotwara love, peace and unity. Barigererie ebinto ebi bionsi. Ekero barigereire bamanye korwa richibu riranyare gokonya ense eye. Kiagera richibu riabo rire very important na riri gocha korosia Kenya gose rite Kenya. Igo nabarabwo twabasabire Nyasae bakore egasi engiya abanto bonsi ense twababoorire ng'ake moranche sabera abanto aba batu batware kabisa wisdom eria ekorwa ase Nyasae babe buna Solomon bakore egasi engiya eki nabo natebire igo ase korigereria kabisa igo okonyora ng'a abanto ba Jubilee bare determined ng'a naende begenete ng'a barabwo At the end of the day nabo bakoba declared ng'a everything was legal nkonya kobare obopresidency baire gochia moino. Okwo erio abana asabo bateba mba recognizeti egento ekio. Ekero batari ko recognizeti egento ekio what that means egochia koba eproblem enene sana in case after amatuko aya rire Ye case batebire ng'a no Uhuru Kyaina nabarabwo bagochi koapisha on the other side. Bono ogo nare koboriga the Catholic church nchache amo kabisa nabarabwo bakabwatisia baria twabwate NCCK baria batebete NCCK batebete ng'a totiga ba create chigasi chinde abanto aba opposition nabakore ki? Baegwe egasi ime yobo prime minister. Are abwo ntobwate aba bande bono bachire the Catholic church nero yacha amo. Ekero Catholic church nero yachire amo nero tiga eche etotebie ng'a nki kero Bono abanto baria bakorokwa ng'a arbitrators, nabo batakeire bono most kwanza bagwenerete go arbitrate egento eke even before chikura chitayakora ki? Bata even before batara declare ng'a gose e president nere ogochia koba president agenderere na oyonde achie gwe swear in. Ekiagera toganye up to that level nigo togocha gotwara what we call chaos naende correcting a bad situation is not the best. Igo bono inche igo ngosaba ng'a. Baria ba well wishers, abanto ntobwate diplomats, ntobwate abanto well wishers, ntobwate chi chikanisa echi chionsi, bono come out let us see what you can be able to do ne chikanisa echi na chirochio, mosabe Nyasaye abakong'u naende inwe buna abasamaino mogosaba aika igoro, igo bono eh tokonye bono this time. a time of need because totagete Kenya esikobesie because nonye bono twasarire chingaki chinyinge mpaka economy yachire ense ase engaki etambe. Ah, ekero ogendete gokwanera iga ase engaki echi iga economy yanya koba gekogenda nse kwarigereirie chinsemo chionsi buna abanyarete koba bakoererania. Ensemo ya opposition nigo eboigo ekong'etie ogotenenera kwabo kore bokong'u, abaigwa ensemo eria egotebekana koba eya Jubilee nero nigo etenenerete bokong'u goteba ng'a Raila nanyare koba ang'e ouru nachoretwe koba omopresident bene. Bono ekero tokorigia abanto aiga bakorokwa ababwatani, a chinse chia isiko ande ake nchiamochigwa nomorai bw'okobwatana kwane ansa, ng'a mbabete bagonyara koba bagoteba ng'a chigura mbuya chiagetwe, abwo ase obokong'u bwanyare koba bokoenekigwa koba aroro. Mbicha ki, gose nki bono gekaire gigosisanyora koba gekoba aroro ase ogochia koreta amo gose ogochia koiyana? Reta okoiyana ase okobwatana oko iga gwa eserekari ntonyare koba tokorora oko esegi gochia moto.
Egento ntagete goteba iga nkeri ng'a Kenya iga ere enene.

bache kabisa batobwatise intwe abanto tore ense eye naintwe tobabwatisie, ekiagera omanyete egurupu eyemo gose chigurupu ibere nchigocha chichake gokonya abanto aba babwatane amo naintwe onye abakenya tokoimokerera igoro tochake go ask for that onye abakenya kera omonto okogenda ogende ensemo yaye naintwe twachaka koba partisan kera omonto ogende ense bono toikire ase tokogenda toba partisan toikire bono ase tobwenerete korigia esolution buna abakenya ekiagera tose korigia esolution buna abakenya toete korigia esolution eria ekoimborerwa abanto bonsi toarake kendi chitemberature because at the moment buna tore iga chitemberature chire igoro chire igoro kigima igo ere egasi enkong'u gotebia abanto ba jubilee ng'a na president uhuru kenyatta nere abanto baria bakomoika ang'e morerire kabisa momotebi iga gaki nere tiga nchairani enkoro inse. Ekiagera iga atagete atigere legacy engiya iga iga Kenya, iga atagete nere akore egasi ere eng'ororo, nere etacheti konya kobarentera chistress chinyinge. On the other hand, na Raila nere nkorwania are, egento nkere ekero kia korwana eki tokogesupport sana, eke kia IEBC, ng'a IEBC ebwenerete koba independent kabisa, erinde twamanya ng'a omonto obuu iga abuu fairly, eh, noyo obua iga abua fairly. Bono ase eng'encho tobwate kire areas. Ase akorokwa IEBC igo ng'a Raila nere nabwate point kiagera iga akoboria ng'a ngiya ekogera IEBC batebangete buya ba clear ebinto buna batebetigwe ne ekoti. Bono ekero akoboria kabere nere nabwate right ya okoboria. Nere nabo agofeel ng'a igo egento eke ninche igo naiberwa. Bono omanyete ekero fairness etaiyo onde taiyo otaete gwanchera nang'a ninche nabuu gose ninche ntabuu. Naende ekero atigete korigia chikura chia 2000 chia chia chia 26th October.

Atorwanire kabisa lakini ngoteba ng'a kibakonya gotorwanera tibarwanire batumie chi system chionsi lakini bagase gotumia violence because intwe totageti to lose binto biaito and totageti ko lose banto baito na abanto baito nabo baragotiga babe understanding to come up tose gotwara kera omonto a stand ere very strong nabo batware stand ere very strong at the end of the day eyio nesegi abanto baminto tiga totware omorembe tokore egasi yaito pamoja. Tobwatane ase enchera eyemo naende ase enchera engiya tosuke bosio. Egento nkere naende tonyare koba gose omwananchi oria isiko iga aria aganete onyare koba okomenesera ande ake obomanyi bwao. Bono banyare koba bagoteba buna ng'a okong'usana nang'u chinyare koba gokoba okweguete okobwatana kwane ase mbatebete ng'a ng'a morembe tori gose konyara koba gokoba aroro onye oboene mbori gochia na koba bokoba aroro. Eki ekero gokerigereria nkoba kere buna negento igochi igochi kogosia omorembe

nonya nomopira bwoka, ekero refari atakorete egasi yaye engiya, nabo mokora ng'a abanto mokorera bare bakorwana at the end of the day. Because sometimes ekero egento kegocha buna eke bono kegocha bagoteba ng'a onye egento eke gekoba onye bono arai oure ogochi goapishwa igo ng'a nababani baapishe gose peace tebe ororo,

Ecrisis eke mapema getarachi koba, ntobwate chingaki chisaine, chisaine kabisa, tobwenerete gokorera egasi eye. Amatuko aya noe kare amake, baminto, naki nare korera rende, naki ngokurera ng'a abanto baria bakorokwa ng'a apitreters banchire go apitrate, baria barabe listened to by both sides, nabo bono bagenderete go come out straight bakore egasi eyio, batokonye egasi eyio in every way. Naende ntagete commenta ng'a. ekanisa, timobasa kwoboa nonya yabete ng'a ekanisa eye yachete ekaba mainire ekaba patisani abande bakebeka chipati gochia aa na abande gochia aa. Bono ekero yaikire ere story iga we are looking at you, kia nini mweka morakora ki? Moraa totori to cross river Jordan tosuke bosi gose Kenya nero nenyare koba engiya.
Ekero okoigereria boronge igoro yokomosanana oko iga, ekero na economy ne chingaki echi chionsi iga Abakenya banyare koba bagwesoyia na ase. korwa chikampeni gocha gocha nengaki echi iga, mbosemi ki orarue gochia ase abarayia abakonyara koba bakong'usanana mono gochia ase ochumu yaito enyare koba ande ake gekosuka gochia inse?
Twakorire chikura engaki entambe, twansa ritang'ani ense yaito, Yabeire ng'a chikura togokora chi naende twachaka echinde emiaka yonsi tore in the campaign mood. Bono this time yabeire worse ekiagera twachire campaign mood for so long. IEBC onye bakora egasi yabo yarenge clear and clean and square tanga ntoba have this kind of problems. Igo IEBC nere ebwente ko bear the biggest burden yebinto ebi bionsi togokwanera

Iga abwate problem sana ekiagera namagwano nokorigia iga okoba ogokong'u ekero more in the campaign mood kera engaki bono mokonye kogenda eTV ng'a nki kero omorigereri nki kero omogende kora social media nki kiabeire nki kegendererete uncertainties na ebinto ebinge gento eki gia affectiri economy so much although for the past five years economy has been going down even if togoteba econocy goteba ng'a nere fair fair lakini economy yachire inse.

eminister ya ya ya ya finance nero negendererete naende echikorwa echi chia euro bond inde naende nabache gotumia in Kenya bakonya gotobeka ase amadeni ase amadeni ase amadeni igo onye morigereretie buya ense yaito is sinking so the only way torekonye nogocha amo totware serikali ya mseto abanto aba bache amo barara agamba after all Kenya neyaito abanto twensi naende it doesn't matter ng'a ning'o oyo ore omogambi egento ekero nintanyora oboraai obuya.
Ekero okwanire igo, ababwatani ba okobwatana kwa Nasa naboigo baria b'okobwatana gwa Jubilii. Koreng'ana baria ba Jubilii bagateba ng'a Uhuru nairete chikura, naboigo baria ba Nasa nigo bagateba ng'a Raila nagakerete chikura otatiga chikanyara koba chiko, chiko, inche baririe ase enchera ere endonge. Bono, mbanto ki orooche barase konyara koba bakwangoyia ogochi-gocha amo oko iga, kogera ase richiiko bagoteba naende ng'a referandamu bagechi kobao, richiiko eri iga. Oro yo orooche ntorochi koira chingaki chintambe na ase ogochi gw'esoi naende na ase ogochi-gocha enchiri richiiko, toratwara omorai, toratwara emeroberio ende yonsi ekonyara koba ekoenekia ng'a emeroberio y'eserekari na amagenderero ao yanyare koba gakora ase enchera eye endonge.
Ntomaete ng'a gocha nonya nogotwarana neserekari ya Museto nigo emete goika amachiko akore ki? Achenchi. Bono ekero mwarorire ng'a ense nkoya nere roche, bono mokobwati richiko gotiga ense egekobenda roche, risuaraneri eri, goika enchera erigigwe. Buna riria last time twarwa chiproblem keri Kenya 2007, 2008 tokamanya konyetiga. Ekagenderera bake abanto baito bagakwa abange. Ekero bakwa abange, omwari bagacha kobeka econstitution kando, bakamenta richiko rinde ria ring'ao ntuko bagacha gokonyeka. Bono abakenya ekiagera totari goikara ase intwe tweka, tokonyeke igo toganyete torwane esegi abanto barwe korwa isiko bamanye gocha gotokonya. Igo eminyoiti ng'a abakenya ntobwati democracy isaine gose ntoraika ase togweterenera, naintwe togoekonya ase eproblem tobwate. Ntobase gotarera richiko mono, because totarire richiko eri mono gotoira riria riroche, tobwenerete korigia enchera y'ogwekonya barose egento gete geke igo, nonya enational accord ende naende eraratobwatise eratobwatera ake igo, torararoserie amachiko aya, ekiagere at the end of the day Kenya ebuete amachiko, nonya nekero esegi erabe gose kende kerabe gochia gosio getabe ekiya. Engaki eye constitution tekoboka korwa esere etokonye eh kera omonto agokwa constitution teri komobokia abe moyo bono because of that tochaka korigereria on legal issues ande eki naki kiagerire jubilee nane ase batari koigwana ekiagera jubilee ere ekoenda on the legal issue what does the constitution say nabo ekobori riswali igo kera engaki kera engaki kera engaki nane ase abanto abarigereri morareti rigereria IEBC nekore ebinto biaye bono at the end of the day amachiko aya Atoretire so much confusion so we need to be assisted nonya na abanto bakorokwa the law society of Kenya imokerere igoro tokonye ntobwate various various institutions imoka igoro motokonye abanto ekero bakiretwe na togokira iga at the end of the day ogokira oko nkobwate a price that you pay after that so we are really praying that abanto tiga baimokerere igoro it doesn't matter engaki neba enke neba ng'a mwasaririe egento gete getari ase richiko gose morosie egento gete gekoratokonya gose parliament nero tegosoa ororo

Ah, ekiomwa erio ah, ande ake gose kende oragani gokwana ah, gocha sorogongo oria tora- totaranche konyara koba togokokora omoroberi oyo iga nkere ki? Igo ntaete goteba egento ekemo ntaete go conclude nkore eh, ritang'ani tosabere ense yaito abanto bonsi. Eria kabere ntaete goteba iga, ecommunity yaito ya Gusii.

Igo ondete buna ecommunity na inche nkobasaba ng'a ecommunity ya Gusii totoibokerere igoro na intwe twaba firm twameki a decision on where we want to be nonya na ebuku eye egoteba ng'a tenena imara either obe cold gose obe hot tari okoba gati gati buna tokonya kobiegwa ekabira eye leadership ya Gusii imokerera igoro then motoe direction mototebie what we are supposed to do mogokira buna mokirete iga nto understandete ng'a ninki kegendererete bono ntobeke buya as leaders ekiagera naki twabachorerete because We gave you the sovereign power yaito ekero twabaa power eyio erinde inwe abanyene moto represent naende motokwanere amang'ana aya nang'ana inwe bono mwatofafanuereire buya to understand ng'a ninki tore supposed gokora. Omwancho otagete mwanyagetinge, nigo togasangeria chinkwana ase omorweri bw'enkwana y'emeene korwa aye mwanyagetinge, nero chiekero chi'omogusii. Tonyare koba togokwana amang'ana amange atari make, tonyare koba togosemani igaa na aaria, ekero kere ring'ana tonyare koba togokinani buna omogusii. Tonyare koba tokoigwa amange kwanyorire egento gio gogosemia aye buna omogusii. Naboigo, torache konyara koba goekora egasi, rero, mambia, na yoka chingaki chinde. Egento togosaba nomorembe, naboigo tonyare koba togosirana ase kera enchera. Moretane inche Gilbert Kobi, erio mwanyagetinge nero chigekerwo chi'omogusii.